M'anum yɛ me dɛ o, Nyame m'anum nkɔ mbaa biara. Wei yɛ gospy gospy a gospyest. Chupa chups ne krɔp, agye me nkwa a ɔnkyerɛ sɛ kɔange transformer ɛne a me ba case awa. Since 1931. Hey, Akwasi, good afternoon. Ah, Akwasi,
mempɛ saa o. Sister fon bɛn, wofrɛ me Sister Gospia na mabu afuo makoma mu.

Wopɛ deɛ nkwa wɔ ho. Sɛ wɔ w'ani tua. Ah, saa na mo ahyehyɛ. Eti sɛ ahyehyɛ abɛɛ bi ahyehyɛ. Ɛma ne haw. Ɛna mɛ fufuo kakra ma wate. Menye fufuo wate. Woyɛ okay with fufuo. Mm. Ɛde wo srɛ kyerɛ na. Oh, me nsrɛ kyerɛ baa sɛ. Sɛ mekyerɛ wo life so mɛma wadwene kakra ama ne kakra ne beef ne pɛkontwerɛ. So nam de kɔ bibi awɔ no. Na collaboration kɔ hwehwɛ ne nkate kakra, katemono kakra. Eh, open men kewu for na sabo dia. Oh, bro, dia okay. Oh, dia okay.
Oh. I open more ayo, nya bad. Na be ma nkruma nam. Enso ne dia. Nkruma. Sɛ kuruma ne post office, yɛafa ne fufuo ne size. Kuruma ne ta fufuo no nkɔ na wakotom. Na ntwiw. Onya line no. Oba ya den sɛ ɛnɛ deɛ wɔn nso da nhyɛ me nti nka yɛn hold you on another time. Kwasi me meyɛ town girl me me gospel na adi mu agorɔ me meyɛ show girl o yɛde nam na yi nam o da bi me ɔsɛ kurom ne baa te sɛ me me kyerɛ bɛma fufu a bɛsima me sika for what me ankasa mɛyi me bɔtɔ mu sika na me de adwa fufu na pete wo so sɛ bɛyɛ ho so ɛbɛdi wo ho a na wadwa kudi na pete me so na wabɔ me sika tuo So nya lie no. Ɛkasa sei na mɛma abufuo no asuare aseɛ. Nsuo akyire koraa. Na abufuo no woba woba fia ho. Sɛ ki wohyɛ wɔ wia mɛsɛ bi wɔ me hɔ no. Ti wodidi bia wie na relax na ɛsɛ. Ah, me me di fuo no wɔ wo dɛm wɔ. Wo na ka bɛdi ne.
Da bi ma bɛdwuma no nyɛ de ma me srɔ. Mɛ me crush ba de aba ma blast ɔho. Ɛtu de wo crush bra. So ɔho. Di fuo no bibiaa wie a na ɛsɛ. Akeka asɛm na yɛde John 3:16 no ahyɛ so. Ona apo ne ayɛ ne saa. Ɔnya ayɛ no. Okay, dɛ mate. Ti dɛ mekɔba. Mede chupa chups.
Oh, di ma me. Mede chupa chups. Mekɔba wa. Di akɛbɛ bua o.
Ɛbɛ ba yi no. Anaconda na ayɛ dɛ. Bɛ sharp na obi a wo mede bɛyɛ ma ade. Akwa mu akɔ no sɛ nkyena. Bɛma no wɔ tere se. Ɛwɔ dwa ne ho awie no ɔda so fam na akɔda no kukuma. Ɛyɛ sɛ nkɔ nko ara. Ɛyɛ a mɛma no akyi mma adwam. Wei deɛ me ankasa mɛkyi no madwa wo mu. Mede wo bɛyɛ m'adeɛ. Mede wo bɛsosɔ me nneɛma so de ayɛ m'adeɛ. Wo ho akɔnnɔ dodo. Haya! Manyɛ ntɛm a girls yi, girl no tirim asɔ me asɔ te sɛ ayi, pumpul apuupuu. Ɔbɛgye ataa n'ani ase a. Akua August me nso me ho bɛyɛɛ.

Me bɛ wuri di nya na emetumi asi fi ansa na mawu. Wɔ nka saa. Ewiem nyɛ nyame sakyerɛ na. Nokorɛ. Nokorɛ.
Ewiem nyɛ nyame sakyerɛ na. Abe bɛ wu anaa ɛso. Ɛso.
Mm. Oh oh. Hwɛ, ba ma me nka adeɛ baako nkyerɛ wo. Efie ha, me wɔ fa ase ɛna ne dea. Ah, nyɛ wo dea ho. Dabi.
Me wɔ fa ase na me si ama no. Na wo dea wɔ he? Oh, na baabi a wo ba ayɛ dɛ. Ah oh. Ampa ampa ampa ampa. Dem so me fie no no.
Ate dem kyerɛ ase. Na oni ha. ɔn deɛ Germany na ɔte no ɔdi ne paa kakra kakra kakra kakra na adeɛ a mehia eti ɛma mi do abɛtena fie ha no sɛ ɔbɛdodɔ ha na waprapra ha ne fie ha yɛ kama abere bi ha. ɔne kura mpɔ deɛ mi nua nyɛ na abɛka ɛna e abɛtena fie nso nsiesie a hwɛ yɛ ka dɔ prapra fo baabi a sɛ dɔ prapra fi sɛ mesi so mi ne mu hene. Saa. Me ne mu president fi sɛ me sua sɛ na me tena amanfam efie dɔprapra dɔprapra dɔprapra me da bɛnyɛ sɛ mfia me nɛ wonim gya kɛsɛ yi te mu nhene deɛ wɔ obi dɔprapra bi a me na me de ma nkurɔfoɔ Saa. mapam to nkurɔfoɔ Wow. ɛmɔ nkurɔfoɔ a wopɛ bi a mɛmɔ mabɛtena fie ama wo tɛno deɛ me ne hene so sesei deɛ wafiri mu hmm. ɛfiri sɛ ha a wabɛtena yɛ sɛ woyɛ obi deɛ yie na wo deɛ yie deɛ yie na ɔfa ase so ɔba na tumi som ne sompa na ɔhwɛ ne fi ha te kama a ɛha obiara ni hɔ wobɛhu ara bi kora na ɛfi abɛyɛ wo deɛ ɛbɛ me deɛ so mpa hmm? ɛbɛ me deɛ mpa kwan biaa so bɛɛ me deɛ kwan biaa so ɛbɛ me deɛ pee Yɛ no bɔkobɔko ma me. Ɔho yɔnkofa a ɛda me ne wo ne wo yere ntam. Nnɛ yɛyɛ wo kaekae hɔ. Mempɛ ne santam do aba. Mesrɛ wo, why? Mate. Na na nsɛm baako bi na ɔnni maame sei. Na hwee nnim sa. Asɛ nka ɔdwene ho sɛ wɔyɛ nnipa na ba me dam. Na mpa wo ma anaa? Na dabi, mpa deɛ mpa ni. Sɛ wowɔ mpa a, wo baa de bɛba. Mempare no deɛ nokorɛ ni. Ɛyɛ blocks na mahyehyɛ na mede nnua asam so. Saa mmom.
Mentimi mpagya mma. Yɛbɛhwɛ deɛ ɛbɛyɛ afa ho. Na menkyerɛkyerɛ ɔdan no. Ntia na mo nso motie.
Na ɛdan no asɛ mebaeɛ ɛɛ amanfoɔ mpaboa gugu hɔ ne adeade. O, ɛdan no, mede ama nkurɔfoɔ ate. Mo sɛ meka kyerɛ wo sɛ me nkoa mayɛ ɔbaa a mete ase a no, ɛyɛ too risky. Ɛsiane sɛ I get tall boys ne adeade. Sɛdeɛ wɔtwam kɔ bɛɛ ni. So metwam kɔdware na ntoma bɔ me mu? Metena ne obi abɛto mmonnaa bɔne? Nti I thought it was sɛ mede mu obi na nipa bɛn me nkɛyɛ. Nti mede ama amanfoɔ atem. Ti dan no de ama hɛn? Oh yes.
Okay, ɛno koraa deɛ ɛnyɛ problem because ɛdan deɛ ɛhɛn ɔyɛ sɛ nipa nyɛ baabi de ne ti yɛ dɛn ɛto. Na obi a ɔde dan no ama hɛn ɛna mo ahwɛ ama ha nom afu sɛ ɛn ɛnyɛ good. Mo te hɔ nom a like aboa bi koraa betumi aba abɛka mo. Ɔyɛ sɛ mo tumi yɛ na mo dɔ. Nokora na wɔka no. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, nipa no a mebɔɔ no paa so no, ɔde sika no adwane. Na ɔkae sɛ ɔde akɔtɔ store fa dwane kɔ ne kurom. Nti wei afei na mepɛ sɛ mesan gada sika kakra na mema obi pɛ no, ɛnni me ho. Ka me ho koraa anka. Mama ɔma dɔ no gye afi koraa. Wei, ɔde sika no adwane sɛ wahan dan no ama amanfoɔ, nnipa na ɛte mu. Na wa organise wɔn. Na mo nyinaa moayɛ dɛn? Moadɔ. Na hanom ayɛ fɛ. Eh, mo ara na mote ha. Mo ara mo own good. Ba wo deɛ, no problem. Ɛm, Mason no, Hwan?
Wɔba.
Hwan?
Sɛ meka kyerɛ wo sɛ, fa adwuma no hyɛ me nsa na mema reliable mason. So sika no nyinaa meka sɛ fa ma me na memfa nyɛ biribiara. Even cement a wode bɛgu hɔ yi, wonim sɛ cement no nyinaa keke. Mason ni no mma. Hwɛ, cement. Mama no sika atɔ cement agu hɔ sɛ ɔmbra na ɔmbɛstarte adwuma no nti ɔnsii ha. Wonim sɛ cement no nyinaa gu hɔ asɛe, akeke. Hwɛ, cement no nyinaa keke o. Cement 20 no nyinaa keke, ɛka 8 pɛ. Nso mehwɛ na hwɛ na mehu yɛ mete mahu. Wahu kwan.
O mɛtwa sɛ bɛgu akeke ka kwa a nipa to bɛtumi de sika na hwɛ wɔ shop deɛ na wɔ sɛ metwa. Mo ayuzi a ɛnyɛ hwee na mo make sure sɛ mobɛdɔ ha. Nyame yɛ adom a ɔkyena mɛsan nso aba. Me ba na sɛ mo ndɔɔyɛ a me bo bɛfu mo na wohu sɛ mepɛ w'asɛm. Mempɛ sɛ me bo bɛfu why. Mɛsan aba ha kyena.
Mɛsan aba ha Nyame adom a. Asɛ wo nan yɛ ayɛ ntiatia wa. Eeh wohu sɛ ɛnkyɛ, menka nkyerɛ wo but ɛnkyɛ mɛ fly nti na ɔsɛ mehwɛ na metoto me nnoɔma yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a makyi bɛyɛ kama kama kama mɛkɔ a biribiara nyɛ dɛn ɛnsi biara no na aba.
Anything for the girls. Anything for the girls no right now deɛ nothing for the girls sɛ cement yi wahu deɛ aka don't worry Nyame adom a ɔkyena meba a eh mɛma wo sika don't worry nti no deɛ wahu no keka ho wɛn kakra nkakra Nyame adom a ɔkyena me ba eh. Ɔtɔda kasa deɛ ɛna m'ani nyɛ ho. Adɛn.
A me keka ho nyɛ sɛ sika wo sɛ megye dama atu srɛ megye yɛnom de ayɛ adeɛ. Ɛnyɛ hwee wo deɛ ketewa bi a ɛwɔ hɔ biara no keka ho ɔkyena me ba mɛma wo sika don't worry eh. Wo deɛ woatwa cement no nti no didi mu aa kakra kakra. Ofie wura life nyɛ me fɛ.

Eyi a yɛretutututu ɛnte sɛ ebefu bebree. Wotu ase a ɛmma bi. Fa ayi praeɛ no yi wura no. Awia na asafo mu da ɛreba.

Me na afei yɛ me deɛ a wote me nkyɛn nti bɛrima deɛ wohuru wo kɔn ne sinɛma deɛ a woanka ntumi a obi bɛka sɛ woagye me obi anka mpo a woadwe wo tirim sɛ dɛn na woyɛ yi hmm. amana ne siri ntɔ ɛntɔ dwɔtoma nom wae fifty and nine hundred fifty six and nine hundred wae sika bɛn na mewo sika wo ma
ah comfort anaa pɛtɛ yɛ obi maame akokɔ wo sare sasɛm no sɛ baabi na me sika ne di awusa bɛka na adwene sɛ bɛte nyɛ obi ma me akokɔ wo sika hyɛ mbɔtɔ mu anaa woka sɛ saa adeɛ no ade te fie dada mu no ɛmfɛ no ma ha o wate new king new law new king na sɛ wonte sɛ da ne boa If you go to Rome, do what the Romans do. The Rome do more.
If you come to new house, do the new house do. Wonderful. Ade, efi a yɛbɛtena mu. Wo sika ntɔ hwee. Mpa a yɛda so o, nkwadaa yi mpo o, kɛɛtense, kapɛte, biribiara yɛ memes yɛ ya. Ɛ kwan wokasa asa tuku bɛ soro, wonni adwen. Wotɔ nkwan ka tɔ ha afusi a, ka mɛtɔ me gya bɛka ho. Wɔtɔ fu awie mentɔ baako sa mɛka sa nyɛ dɛ wiem. Ti nea woyɛ sɛm hɛ sɛ mekyiti bad, ato mpra kɛse awea mu ani ehuna, ɛbɛyɛ fa anaa? Wo twe mpena na me me werɛ fi wo me nkae wo baako koraa. Sɛ wo ampie a ma me me te wo kwan ho adwene nnim me werɛ fi wo sɛ onim a nka akyerɛ me.
Wate ae. Paapa.
Yes hello. Wonim sɛ ɔnyi Nyame ayɛ. Nyame deɛ na aka yi. Nyame a ɔwɔ soro. Na ɔno wayi mayɛ. Paapa, Nyankopɔn anka sɛ bɛɛma bɛsesa me nanim mfifire. Ka kyerɛ no. Na ɔbaa faa afuro bosome nkono. Kyɛ sɛ wobɛduru asase so abu nnua agu asom. Wode wo haa no asan aka maame deɛ ho. Ah!
Wo maame kora ka maa mu na wo a wokasa. Ha? Oh, ka sɛ deɛ matumi kyerɛ ka atwi. Wo sɛ wogyina hɔ yi. Wo. Huh oh aman Ghana te sɛ o. Kyɛ sɛ mensi da na mema mo nkɔtra mansi a yɛha yɛda nkɔfoɔ da mu nti no wotaa me boa na wodeɛ wo toma ana mɛtwea to adie meka kyɛ gospel
gospel nti saa na nipa tena wiase yɛ nipa bɔ ne sɛm wode nipa bɛtenatena fie ha dedan amoɔma han Ae nka wayɛ adeɛ nka wayɛ adeɛ paa nti ka wogyee sika no sɛ wopɛ anika ɛna ade dɔma bɛkaa ho wogyee sika no ka dan a wɔakyire wɔ ekura nka fa toa so ka yɛ baa yɛn ne ɛho sɛ o oh, sista no bɛtena afie ha anyɛ bia koraa no ɔde mpuntuo aba fie ha gospel sika no agyegye yɛ ne wɛyi Ahaw, if you are thinking of sɛ ɔba bɛka akyerɛ yɛ sɛ wode maame bra a, mesrɛ wo paa find the another excuse. Because me ne me brother akasa, ɔno na akasa ahyɛ m'ano a ɛno ntumi gyina ha yi. Wɔse wɔntee wɔn ka, even kora sɛ ɔde dan na ma ahan po, onim ho hwee. Enti Gospi, if it is sɛ ɔba bɛka sɛ me brother ɛna ade sika na ma na me pakyɛw find the another excuse. Na ɛne deɛ, anyɛ adwuma.
Asomasie, Ɔbentene. Aha, wei breaking news. Ɛyɛ newspaper bɛn headlines. Ɛyɛ station bɛn top stories. News bɛn ne yɛka. A nti wobɛbɛte me yɛ drum abɛto prɛ. Wano sɔ sɔ sɔ sɔ. Akɔdi wo mako a ɛhyehyɛ wo. Wɔbɛsi nkyɛnse dan yi so. Ɛyɛ huha huha. Ɛde te me yɛ drum. Wotuatua maso. Ɔbaa yi, ma menka nkyɛw ne tie me. Sɛ woa wonim sɛ mebɛtena ha sɛ no kwaebirentuo mu na mebɛtenaeɛ. Wonim mmɔdenbɔ, abɛbrɛsɛ, ɔhaw ne atetee, ɛne mpaeɛ akukudam. Ɛkɔm kyerɛ, mede nam Ebenezer Darko Yiadom so, prophet one, nation prophet so, twa akɔm kyerɛ ma me na mayɛ tɛw. Na mede nam nkyerɛ obi nim so, ɔbɔfoɔ baako pɛ na wɔtwa akɔm kyerɛ ma me na meyɛ. Ku mu kyaakyaa, hyira bosom nyinaa ma kɔ wɔn aba. Ɛna ɛnɛ, ahaba abɛyɛ baabi ama no attract wo, ayɛ attractive, eti wo pere sɛ fish ayi na firi baara bɛto po ano. Sɛ wo ba yɛ dɛn? Mede ama ahan, enti deɛ yi, ɔno nka nkyɛn ne tie me. Wonim a ɔm koma se ha. Amanfoɔ agyapadeɛ a yɛagye. Wonim amanfoɔ adan mansions. Wonim nsaase. Wonim cars, I mean properties a yɛsoma fam nsɛm. San sɛ otimifoɔ timi wa ɛna wɔwɔ ka wɔfoɔ abɛte. Asoma sɛ yi. Ma me menka nkyerɛ sɛ me akura gospel. Meyɛ too risky. Nti line na apɛ sɛ ɔne me yɛ no. Buga na apɛ sɛ ɔne me buga no. Workshop na apɛ sɛ ɔne me workshop no. fa steady. Mami, ɛpa tɔ paa mi so. Me bɔ mi nsɛm ama. Cause mi mi kra mo wa te aseɛ. Saa ɔmo na yɛagyegye ɔmo agyapadeɛ no, ɔmo na ɛpɛ ɛna nkɔfo afa. Because ebi ɔmo de ɔmo kɔ osirem na ɔmo kɔ di nkateɛ. Yɛyɛ deɛ. Wontumi mfa no nnɛ, ɛkyena nso ka ho. Enti sɛ w'adwene yɛ wo sɛ deɛ woakɔ akɔyɛ no, ɛnneɛ ebia me bra na akye no, me deɛ wɔaduru no ankye me. Enti sɛ because bi ɔsɛ wɔn a wɔayɛ yi, ɛyɛ wo sɛ wogyina yie a, woyɛ yie. Te saa pɛ baabi na gyina yie.
Na meka sɛ ɔbɛka kyerɛ me sɛ, oh yes. Sereba. Wokɔɔ serem kɛkɛ. Koose anaa nkateɛ anaa bayerɛ na akɔdi yɛ. Nka woyɛ sereba deɛ a, ka me salutu twa okuru sɛ ama akɔ ɛsan sɛ ɔmo deɛ metu kyɛ ma ɔmo style bi abi. Wari aseɛ. Ɔbaa. Me tonton sansan kora Migos Mario ne me na baa. Aduane a bɛsɛ wofra ho ɔtoro. Hwɛ na nwaawa mu ɔte kwan pae. Wote? Steady. Hmm. Ne si atu ama ne gyerɛ.
Sɛdeɛ wode atu ama gyerɛ nsia wa ne ti. Kɔ na kɔ kɔ ne fi asɛm ate. Woanya dan ɛkeka bom. Woanya dan ɛna woka bom. Ɔkyena deɛ bɛte saa mmerɛ yi no, ne nkradɔ nyinaa ne asesa. Enti sɛ wo so wɔ dan a, akyina bɛfa nkrataa na ade ahyia yɛ. Hmm. Sɛ tu na sɛ wosi wo ntu a, ee, tokade wobɛbɔ nyo. Na sɛ ɔte trake no a, ɛna na ade response no.
Ɔbɛnyin kɛse wei deɛ. Ɛmɛ o. Ah, yo, kosɛ. Wa mogya saa. Ɛɛ. Wɔda ne ne ahokyere no nti. Eyi ne Tosca anaa Kisas? London white. Wei no sɛ deɛ ɛyɛ bɛn dɛ menya nka wo mɛfa wei no nam. Wei baako wɔn si di tu wia na wode ama me. Ɛbɛn dɛ mekɔ a mɛgye baako aka ho nti. Yɛwɔ neɛ yɛrebu sa haba kɔ wo nana. Kamididi wie a ba bɛyɛ ndɛ. Ɛhyɛ yɛ kyɛ o. Ah bɛyɛ ne dɛ. Bi kan yɛ yɛ mɔ ɔbra bi a ɛdeda nkurɔfoɔ fie ndi eh. peredu peredu na peredu peredu na me ho akyerɛ me kakra. Ho bɛkyerɛ o. Yɛ me hia mmoa. Me hia mmoa firi hɔ. Kɔpem sɛ baabi a mete sɛ si a no yɛ tumi. Yɛ tumi koraa ne sa. Sɛ dɔ prapra, wotena fie no mu ara ma anika ba hɔ. Yɛde penti bɛgu wo ho a wobɛnya ah. awerɛ kyekyere aso da yɛ pa no. Yɛsɛ pɛ baabi. Sɛ yɛ ana kusibɔn na wokɔ da mu o. Sɛ deɛ yi o. Na me ne me yɔnko bi di ho nkɔmmɔ na wɔsi daabi ɔpanyin bi wɔ ha. Edi ka akorɔ kyerɛ me baaba hɔ. Ah, baaba de wɔn ɔdan. Maa me kɔɛ baaba gye ne ho menaa ntɛm hɔ adeɛ me na mepɛ dan ma nkurɔfoɔ mabɔ na bɔ naa bi. Forget sɛ wɔyɛ ne ma ntɛm hɔ deɛ. nti na wɔ sɛ meba bɛsu me kyerɛ wo na wopɛ bi ma meɛ na sɛ bio mba bɛhu ha sei na sɛ ofie ha koraa no mamani berɛ a menya ha baabi ayɛ dɛ atena atena ayɛ ma mema woanyɛ baabi na ɔpanyin kɛseɛ dom me na me nneɛma gu nsuo nneɛma yɛ meɛ hene ɛsɛ nsuo ni kɔ ɔfɔtɔ dɛ wawu ɛyɛ meɛ hene yɛ nsuo sɛ ɛbɛbo no yo ha deɛ ɛno ano aka no yɛhyia na akyɛ mm. sɛ na woka ne nokorɛ ɛdaa deɛ obi nsɛm yɛ wopɛ daa tirɛ mpa sɛ dɔ prapra deɛ wosan mu obi ani hɔ biam m'anim m'akyi menkyɛn mu nkyɛn baabia me a efie bia dɔ prapra ne tim bia no me na maa no kɔ tɛmpi sɛ bisua nyinaa nyame bɔ me sɛ mentumi nsi fie a mea mɛtram mekura de menim sɛ wasi wo deɛ a wokɔ adama gyi me nyame ama saa obi nsi na mentram

Nkɛyɛ. Ɛɛ sɛ ne deɛ ogyina wa wo so. Menni bi katakyi.
Na wo laase ɛsɛ yi. Wɔnyi me nkɔ ha yi o. Mam dabi wo dɔbrabra. Yɛ adeɛ ɛda na yɛ bɛtumi atum yɛ no. Sɛ fa na ɛbɛtua.
Mam thousand five.
Fifteen million. Fifteen million.
Bàtí omi nya. Na sɛ fa na bi na ɛka mi hu.
Ɔfɛnyi sɛ meka sɛ mene wo di ano a nokura nyame anim ne woanhwɛ a womfa ma me. Wode ka sɛ fa na bɛnya.

yɛn nyinaa atwa mpira kɔ na wɔde ne ho ayɛ den saa sensansensan no nti no ɛmanfoɔ mpɛ mehwɛ sɛ deɛ abrabɔ ɔkɔ yi na mentumi nsi fie adɛ magye me akɔ ha da ma obi dɔ prapra no makɔ akɔfo obi badena bɛtɛ dabi mesi me fie wie a mesi me deɛ ah.
Gospi, bu me din ma me. Upon a second thought no, ɛsɛ mepɛ sɛ mebɛtena fie ha bi. Baabi a mewɔ no mempɛ. Nti ɛsɛ no, meba na me ne ma bɛbom atena ha.
Wopɛ sɛ ɔkyɛ me sɛ wopɛ sɛ wobɛtena fie ha bi. Ade ntia. Ɛna mede kan ka me sɛ baabi a mewɔ no mempɛ hɔ. Na me pacho ayem bia obra otu kwan na asem phone ayera.
Me hia me brother consent and some about betena ha. Because ayem me brother dear, it is ayem me ankasa me dear. Inti me say me ba abetena ha na me ankasa ma be observe proceedings. Be observe proceedings. Woman, tina me kan chiro. Efie ha dan mede ama ha nyinaa wo bra ɔyɛ awɛ. Sika no mede ma no solid. Kwan kora mente mfiri so. Tae bom na mede sika ma no. Na de mpɛ sɛ wote ho ase ne sɛ wo bra na ɛyɛ senior coach ɛna me meyɛ assistant coach mete bench na mehwɛ deɛ ɛkɔ so agorɔprama no so. Nti wɔ sɛ wo ne wo bra yɛ communication na agorɔprama no so no sɛ wo bra ma meyɛ awɛ sɛ ohia mmoa wɔ hɔ sɛ memfa asamoah gyan memfa dede ayew so ɔpɛ sɛ mekɔfɔ lele bɛda no ahyɛ koraa thousand goals koraa mayɛ ready cause meyɛ megyɛ orders wade aseɛ na sɛ wohu ne sɛ wo nsa nte ho dɛ meka no bɔɔl ama wo so a police station yɛnsi ne kwa zongo police station ne kwa police fɔ mo nhyɛ tuntum ne kwa central police station hɔ koraa ne kɛseɛ mu ɛwɔ no prison ne bɛn wɔ tu di sɛ tumi to na akɔto prison no straight yɛni wɔ asɛm wobɛtumi de ma kɔɔ sɛ me ne wo yɛ yawa sɛ ɔmo mfrɛ me kɔɔt na nso de mɛba kɔɔt abɛka mmara no bi akyerɛ wɔn
Ɛneɛ waka a, deɛ mpɛ sɛ meka ma wo so woanya wo ho nteaseɛ ne sɛ, yɛakɔtu saa agyina no dada. Nti agyinasie no a yɛkɔɔeɛ no, deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ, deɛ adeɛ wɔ no na ɔdie, nyɛ deɛ ɛkɔm de no. Nti sɛ woyɛ coach o, sɛ woyɛ assistant coach a, Black Stars yɛ ne kura yɛ. Nti at stairs no, sɛ ɛne ɛbɛ decide deɛ wɔ stay ne deɛ wɔ free. Nti wankasa toto w'ani na hwɛ dan no. Nea ɛsɛ na ɛfata me a emu bae, na deɛ ɔwɔ mu no, fa ne sika ma no na ɔmpake out.
Eh, maame, wosi black style ɔde a, country man zone goes, the bone goes, one and go. Ɛbɛkyerɛ wo sɛ black star sɛ Ghanafoɔ de a, ɛgya nhyɛ mo. Mo deɛ fɛfa mo te so na mo ho di nkwaseɛ te Ghana boys ne brɛ. Dabi o, ɛda ne se nwura mu hanom sɛ dada ne ma metena ha. Na mmemme akua agɔsi ma bɛyɛ kɔpae, ma redi me redi ma yɛ fam. Afei de wɔn sa ha ne ka bɛtena ha. Wogya nhyɛw maame. Ɔmo wɔ fire, fire. Tenda, nda nsi wɔn mu. Ate aseɛ. Oh, last one I'm the man. Why? Uh, eh, fear agɔsi. Sɛsɛɛ deɛ adeɛ no aba abɛduru no, is it that sɛ wo ne me bɛbom atena anaasɛ sɛ sɛ womfeeli sɛnea nhyehyɛeɛ no rekɔ no a then it's a free exit because na woka sɛ wobaa yɛ nnɛ ha wɔwɔ ne adeade no saa na wohu yɛ na wobɛserɛ de su bɛgyeeyɛ nti sɛ ha abae ato sɛ nnipa bɛtene mu tumi ba wo ne yɛba bɛbom aba bɛtena ha ka asɛm yi taa so afei mmerɛ so nnipa ɛbɛtena na sɛ na na meyɛ aboa na meyɛ kwakuo na meyɛ ado mesi dua bi nkɔ mu ɛna mesu anadwo bobɔ mmuo mebɔ a aa ɛneɛ wobɛba abɛto mmoa no wɔ ha na ne mmoa no abɛtena agu mu awe nwura sɛ anantwie wada sɛ meka kyɛ wo no na kyi kɔfo nka sɛ sɛ afei nipa bɛtena yɛyɛ ready mmoa no so yɛ ready atwa wo yɛase asia no yɛbɔ sɛ pa ne de borɔ ahyɛ mama wo wate um, I'll pretend sɛ mante because meteyɛ koraa na agorɔ na wodi nti gospel whatsoever

Kasa mɛti aso woba me atena. Me akura gospel, me mpɛ so aso ni. Wo se wo ntra ase kura mu. Me nya bere sakro me tra ase ni because me ti me ti jasna mem. Ɛde ba sɛ wo maame ewu ana? Omu kware sɛ kɛne mebɛgye nsan bɔ deɛ atwam ha afa agya. Ɛne mpɛ ne ɛyɛ na mfa so wɔ soɔ. Ah, agya. Adwuma bɛn na abɛyɛ abosom bi tɔnya bɛ ha ne million. Obi wu tra ase yɛ bɔ nsa bɛrɛ kwasɛrɛ ne memenda na agya sika bɛnya asɛm kotoa. ebi nso bu akonta ne yesu ɛka susuroo ɛyɛ asɛm bɛyi agya mese berɛ ya me tiri dodɔ prapra yi mu mhm. agya ɔma me nya me ho twa berɛ ɔma me nya asomdwie ɔma me nya ɛmene mo sɛ asɛ menim dɛ asɛ mewɔ hyɛ prison woti ne fie ɛboaboa no dɔ prapra ma no no wɔhyɛ yɛ ne mɛnsɛ fata anɔpa awia ɔba wɔ sɛ deɛ ɔfa afa duro agya wahwɛ nsutɔ bere Metumi dɔ na ansa na nwura afu bere a ba no ɔkasa rasta ɛna wo ngyɛbɛdɛ ɛna mɛ mɔgya da ma ofiri ɛna wo nnɔ ɛna wo mpra ahomakye bo pampampa bɛpra oh Africa deɛ especially Ghana ebi yɛ pro too much ɛgya efiafo bi si anim kasa emu nipa kora sɛ de abɔkye dɔ prapra bi ɛni hɔ this is Ghana dɔɔso ti na ne so yɛsɔ ɛna bɛsi ɛbɛgye da ne si hɔ obi tu fia prapra ma wo kan kwasɛm kyɛ nipa. Odi m'ani sɛ yɛ agya. Kyɛ sɛ na me me nya. Wo kwan nso ɛmfa nkɔsie wo. Na obi na ɛbɛfa kwa. Me nya me ka m'afo me ne obi a mɛdi me kɔm akyerɛ no agya. Hwɛ ɛsɛ wo ha no sɛn. Agya sɛ agya me me nya obiara ɛma ne ɛnto me fui. Wayɛ panyin mu a wɔn ntɛm ɛ wɔn sɛ sɛbi ɛsi panyin deɛ anya bi akɔ na wɔnya hwɛ anya afutuo. Ɛm sɛ mma bɛka kyerɛ bi na bɛtumi ɛho biribi aboa me. Ebi kɔ bɛtumi bɛ ama nya baabi foforɔ atena. Kyɛ sɛ mennim deɛ menyɛ, m'adwemam hee sɛ mowɔ abɔso kan. Na wo papa wɔ yi? Wo papa. Wokɔ Libya bɛ mfie bɛpɛtɛ bi bɔ mae. Yɛn na Gaddafi kuro sɛ asaa nkurɔfoɔ paa o. Mm, Bɛsɛ wɔwɔ mu. Mm, sɛ na akɔ yi deɛ. Ɛɛ, eh, ade wei paa de ne kɔ nyame anim ni. Nyɛ wayɛ ɔba paa nka menya ma ɔda. Bɛma nka mapam no. Na mmaa nyame bɔ wɔn special bi a na bɛbi wɔn ho a yɛsoma na yɛbɛtɛbɛtɛ yɛde nsa si baabi a tampa no de ma mu because yɛnwene ho wowie no ate w'ani so ɛyɛ just seconds a ah, nsɛ mesɛ kɔ agent agent bi a baabi a mekorɔ no mesɛ mede gye sika ka dididi moayɛ ɔbaa yi so de anyam biara no mɛde ama wo hwɛ woha nwina to bɛtwa Efie no, mɛma wagye abɔ so. Mɛma fie no abɛyɛ wo deɛ, na fie mpo sɛ abɛba nkyɛn. Ɛwɔ sɛ ma me sika nidi. Abɔde ne fie de ne dan. Wo dada, mɛma akwankyerɛ bu ate. Wo dada. Mate me da ase yi, ɛgya ti na mɛma me mmara. Oh, wow. Wopere ho a, wofa ne yɛn fa, to bu ase. Ɛ, yɛtumi ambɔ mmirika wɔ koko ase, ɛsɛ te bɔ dua mu a, wobɛyɛ mistake.

So wopɛ sɛ fie a mpɛ ma wei ɛbɛyɛ wo deɛ preko pɛ na woda na wada mhm. na wo yere ne wo mma ɛso ada a mesrɛ wo ma memmoa wo sɛ nnipa kum sɛ ɛwɔ sɛ yɛ bia no de m'akyi pɛ sɛ fie yɛ wo dea ku fie wura no ne fie no fa
ɔbɛnyini na sɛ bio adwene ɛda wo tirim no no nana abɔndam yɛ ne gyimigyimi ne fie gya odia anyɛ sɛ na tɛn mu a mmiri bɛso afei wɔtɛn mu a wɔni agye wawo ma awie no na afei no ɛtutu afei na wokɔ akyi wokɔ ho so kɔ awa yɛgya akyi na woyi na woyi nam menim sɛ baabi a wɔte fie aduru yi gyeɛ sɛ bi nka woka nhyira asɛm na nkora deɛ yi anya nhyira Mɛti fɛ dwene yɛdu heaven. Na wo nyina no wadwene sɛ yi. Na nse panyin bɛnyi nya mfe ne ntɛn de na wadwa nane nkora adwene. Wo deɛ ne nane nkora adwene mfɔso nane no nkora adwene mpanyin wia na wogye. Bɔne. Efie wura yi mentena obi afie ma ne maa me sika sɛ gye yɛ fie hɔ adwuma da. Ɔbaa yɛgye sika kɔtɔ aduro ɛbɛ spray a machine ɛdi spray ɔno ana tɔɔ yɛ. Wama me sika mekɔtɔ cement ne yɛmfa mɛyɛ. Ɔno agyina ase ɔɔtwɛn light aba ha atɔ TV abɛsi ama mahwɛ.

metaa dze ngya na edze biribi ma me. Sɛ wosoa me nneɛma begu ha anaasɛ wobɛbɔ ɔdaa yi so. Mekyɛ wo nsa ka fie na taa dze nam agyeɛ fa ma me. Ana afei so woayɛ asante na woayɛ abibiman yi ne nko adeɛ ayɛ ka ne nko adeɛ woyɛ afrika ne nko adeɛ sɛ ɛdeɛ a wɔn wei ɛna wowɔ namfo abɛka kyerɛ wɔn woka mɛku me kwame a wɔhene patapaa pii otu ɛde mmara na ewuro o nti na ɔyɛ anam akyerɛ wɔn sɛ bɔɔlo ɔsi wosukura wosua.

Dwuma a mɛdi wɔ ha no, mɛhwɛ ɔbɛte. Wohu sɛ ɔne me kura me mfiri a mesrɛ wo sɛ wohu ntɔkwa no so. Ɔ panyini, mfa ni berɛ ɛnyɛ deɛ wobɛyɛ no. Twɛn na abɛhu. Wontumi nyɛ me foku.
Twɛn na abɛhu.

Hwɛ, wo de onim, ka w'akoma to wo yam. Ɛɛ, mɛmfie no. Me ne no bɛkasa. Na anytime bi a ɔbɛba hɔ biara no, fa w'ani to me. Me na ɔsɛ sɛ ɔde w'ani to me. Woate? Mfie no. Saa nsɛm no a ɔrekeka no deɛ, ɔntee da. Wohu sɛ, Agya, mepɛ w'asɛm, enti na mede fie no ahyɛ wo nsa sɛ hwɛ hɔ ma me. Ɔremma hɔ koraa. Ɛɛ, ka w'akoma to wo yam. Yoo meda sɛ wankasa watu wɔn mu duro aka sɛ me ɛna me me control afɛn sɛ wɔ fia wɔn nsene fia ha nnɛ ɛnsene ha kyena adan ɔpɛ baabi atena ɔnkɔ han dan. Ɛdan no mede hyɛ wo nsa obiara ni hɔ no ma ɔbɛtumi aba sɛ ɔne wɔ baaba bɛko ho ne ade ade nti mfi no koraa ɛn.
Ɛdɛ ma te ma te me last.

Wei so obi na adom mo. Na mo koraa dɛ. Abrabɔ ne ne wie di papa.
Sandra wei nyɛ abrabɔ ne wodi asɛm. Time wei na ɛwɔ sɛ woyɛ biribi. Ɛwɔ sɛ woboa wo ho nti woda so te hɔ ɛhwɛ sɛ wo papa bɛyɛ biribi ama wo. Sister, wo papa no hwee ni hɔ ɔde ma wo. Ɛwɔ sɛ wosɔre na woyɛ biribi. Ɛma no ɔmo nenam kɔn mu ma ɔyɛ hot hot na obi ɛboa ne ho. Hwee ne fie.

Sister boa wo ho boa wo ho. Sister yɛ wild yɛ wild na time kwan na ɛkɔ. Ɛno a na waka no yɛ wild ɛno a na waka no yɛ wild wanyɛ wild ɛbɛfa ho akura mpo ayɛ wild ɛwɛwura nneɛma ɔka sɛ wild ɛɛkyi nkura. ne nipa dasani wɔsoro bua do ɔbua no ɔbɔ ankasa de wankasa ɔbɔ nyɛ na wɔsi ma bɔ na abɛdua na ɔbɛgya bɔ ɔbra wosi mu ofie a nyɛ wo nko adeɛ o bɛyɛ nuafo mu nyinaa mo deɛ obi abɔ wo na abɛyɛ busua fie si wo deɛ na mahwɛ wa bɛsu nnɛ wosora ano ɔyɛ na yɛ o nsɛnhunu ne sɛ w'ani ahu waso ante

Agya sum fata me bɛyi. Ahu ɛne wo nnɛ. Me de ɔtaa me ɔtaa me kɔ o. Wokyi me kyi me a woboa koraa wonyɛ nyame. Wate? Ɛnna wei mpo ayɛ wei sɛ osi wei ɔna yɛye. Hwɛ no fɔ no fɔ wakyi akyi w'anim wɔ w'anim hwɛ de osi wei na wo de wo sɛ was oo me bɛyi deɛ dabi. Wo ho nyɛ fɛnkyɛn. Hwɛ ɔba wɔ si wɔ pa de ntɛ sɛ wɔyɛ yɛ gya o. Wo mu ɔde nti anka bɛkɔ agya no. Hɛ, wo maame te ase. Sɛ wohwɛ no, woma ne sika, nyame ntua wo ka. Wo maame hwe da, wo sɛ bɛgyi matɛm. Hmm. Meda se, woayɛ adeɛ paa. Woayɛ adeɛ. Sɛ ohwini. Sɛ mekasa mu kura no ma num sa sɛ mbɛma no nsuo ɛba no. Na me bu afu afu sɛ mɛtumi ayɛ awo aba wiase. Na mpɛ sɛ mepagya mpo anaa metu mpo de mu obi sɛ gye fa kɔ. Ne ma tu sɛ o hɔn sɔm kɔkɔ so kɔ didi kɔmɛ nkɔ didi didi ho ara didi ho ara fama dɛ ɛsɛ bɛsɔ ma me. Amanga.
Na wo papa no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn? Me ni na ka me sɛ mekyerɛ sɛ sɛn? Sandra, yɛnkɔ no gya me kwan.
Sɛ wokɔ gya na wɔma sika mpɛ bi mfa ntɔ dwɔt. Onipa nye, onipa nye o.

Ya, yɛte sɛn? Yɛnni mu adi na bɛtumi ho wakyɛ. Asi ba no. Ada wo na wɔ ha anaa? Ah, me na mewɔ ha sɛ no. Ei!
Ah, wei ma sɔre koraa meba bɛpra mebɛdodɔ ne sɛ mempagya m'ani a. Ah, obi na gyina hɔ asɛ ɔbɔyɛ lo asɛ ɔno asɛ nyɛ ɔno a. Sɛ wa ya hwɛ na sika no ntwa o wai ɛpa akyi wa katakyie. Na ahɛ.
Sɛ baabi a mewɔ no mhm. efie wura n'aba yɛ a wabɛwie hɔ na wɔ sɛ mepɛ baabi de me tiri to ɛna mekɔ so gu waa wo nua so. Ah, na hwan din na mebɔ. Ah, twum bɛrima. Twum bɛrima.
Ai, twum bɛrima. Twum bɛrima na ɛde ma bɛdua ha. Sɛ manhyia twum bɛrima eh? yɛnhyia na kɛbɛyɛ dɛ yi. Na wɔ wo nua ɔyɛ adeɛ na ɛtɔ da bi a ne nneyɛɛ bi wɔ hɔ a nokorɛ Nyame anim ni yɛ a na ɛnyɛ. Adɛn?
Kɔpem sɛ ɔbaa ha a. Ɔno ara saa bi gyina ka kyerɛm sɛ wɔ ha maba deɛ meba a efie no bɛtumi abɛyɛ me dea. Petee ma saase wɔ hɔ ɛna hɔ kwa. Meyɛ dɛn na obi sese a wabɔ deɛ ɛbɛyɛ me dea. Mimi wɔ sika ɛde tɔ fie yi. Ah, mɛtumi de wafa baabi. Ne wayi ne firi hɔ ne fie abɛyɛ ɔdeɛ nam se oh hoo. twum wo deɛ woayɛ huriyɛ mogya wɔ hɔ yɛ mpaa tiri mu da ɛneɛ mamfa no ho ankyɛ
ɛna woyɛ maa no no ah, meka madwen kyerɛ no yee sɛ boy alone adɛn Kyɛ sɛ, w'ankasa na ɛnkosi da bɛn na w'ani bɛte? Ɛnkosi da bɛn na w'ankasa w'ani bɛte? Hwɛ, asɛm a tum bɛrima de bae ne bɔne ne sɛn? Asɛm wei ne bɔne ne sɛn? Sɛ wɔapɛ baabi ama wo na wɔse wɔredan ne nkwanta amena bɛyɛ w'agyapadeɛ, ne bɔne a wɔayɛ ne sɛn? Yie, ɛyɛ nyansasɛm na wɔbɛka akyerɛ no. Meka ama w'aso ate. Madi kan aka akyerɛ wo pɛn sɛ wo, w'ankasa no, wɔse yɛde wo kɔ baabi a wɔn horo kaa yi wɔn mfidie dɛ wɔn de horo kaa no na wɔn de wurawura w'asom na wɔn bom hwee ne mfuturo wɔ adwe efi ankasa wɔ adwe wɔbɔ ano sɛ wɔn nyɛ ofie fɛfɛɛfɛ na wɔn si wɔ wɔ ɔdan ne nkwanta amina bɛyɛ ofie agyapadeɛ ti sɛ. ɛ onipadua ne o dialogue sɛsɛ. awo kyɛ sɛ wontee bi da
adɛn ne nti mu deɛ mu wiase mbae papa ne mu tirim kitikitikiti sɛ bi akora yi sɛ wɔte hene sɛ wɔte hene sɛ adwuma bɛn na wɔyɛ wɔtumi abɔ sese wei ɔni me da wɔse bra bɛtenam bi na pɛ baabi a wo nso wobɛkɔ akɔtena wo nua bɛka asɛm wei meme kama kyerɛ wo wo se nka mfii no wofoa so sɛ menkɔyɛ mebɔ a wɔn bɛsi tiɛ hyɛ wo bɛ ɛtɔ wɔn tirafo meka nkɔsoa

Ne nsa anhwere.
Sɛ yɛka sɛ me ne gyata nna dɛm a, m'ani bɛgye akyɛn sɛ me ne wo bɛda. Me koraa nso me ne wo nna.
Sɛdeɛ w'adwene teɛ nti, me ne wo nna. Ma menka asɛm nkyerɛ wo. Seesei yɛwɔ wiase a ayɛ to mma me nto oo. Seesei wiase a yɛwɔ no ayɛ kumi, woanku me a mɛku wo. Saa bɔne wei mentumi nni akyire da. Ɛnneɛ ne bɔne ne sɛn?
Ɛkɔpem sɛ mesuro Nyame.
Nti wo deɛ imagye sɛ wo wote fie wei mu ne obi abɛbom gangangangan, wopue ba pɛ sɛ kim, na waka sɛ frɛ wo masa ma yɛ.

Nti wa wo fie na wo kwe wɔ ho. Oh landlord me da ase. Why?
Me ka asema mo aso ate. Hyɛ aseɛ ne fa ho adwene. Firi saa bere ya ne fa ho adwene. Na wɔ fa deɛ ɔbɛmu abere wiase papa. Ɛwɔ kwa bɛɛ so.
Yɛ gye kwan so. Me da wano ase.
Wate.
Wano no na ase na ayɛ popra sɛ kɔnfo a n'akoma te kɔ no. Yoo me da ase.
Mmu nipa.
Yoo. Ɛbɛboa mo. Ɛ ya fa sika no mam. na egya akɔ hwɛ sɛ wei ɛɛ eh, na ɛpɛ biribi di fae na deɛ aka yi deɛ memfa mmɔ me ho madam aha na na mereserɛ anwea yɛ wɔ hɔ yi sɛ nka bɛyɛ kwadeɛ ka sumenti so wɔ hɔ nka mesinfoɔ no baeɛ a na nka ɛgu ha no prɛko na ha na mm. nsuo no yiyi no aha no koraa deɛ mayɛ m'adwene sɛ nka ɔmo yɛ ha adwuma no a na nka ɔmo ayɛ atoa so ba fam hɔ no na sɛ wo sɛ nsuo totɔɔtɔ na wo sɛ nka ɔma wo nsa kɔɔ kakra hmm. mado nsuo no tɔɔ yɛa na ɛfu nti meyɛ m'adwene sɛ nka menyɛ yi bi a ka mebɔɔ ha aduru medɔɔ yɛa na ɛfu eh, no bɛm sɛ no yɛ bɛta hmm. wode aduro gu so ɛno bɛyɛ bɛta saa na ne nyinaa yɛ mu ndae hmm.
Na ya ɔnkɔ sukuu.
Wɔkɔ o, hmm, madam. Ɛyɛ asɛm o. Na wɔn maa kwan no bieɛ no, ɛna wɔn san maa kwan. Na ama nneɛma ayɛ akwama. Ee, madam. Wode sɛ nneɛma mu ɔden, ɛnyɛ bɛtɛ sa. Ayɛ kora mpo ne yɛmfa ne ne izi nti no. Wode bere bi ɔbɔ ayɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ. Sɛ mmoa biara frɛ me. Mate.

Ewiase wahu sɛ menye obi biribi ne obi, na mmom obi biribi ne deɛ wayɛ no yie. Wotumi nya m'busuani no, na nka medwene ho adwempa yɛ dɛn? Nanso wobaa fie ha no, sɛbe m'adeɛ na ɛyɛ kura tumi fa to yie ma me. O, oh, twerɛ bi kura tumi didi ma me bi di. Ae, o, oh, adeɛ sɛ abrabɔ deɛ, sɛbe nyɛ sɛ mɛyɛ panin nti na oh, wakora kora tumi hwɛ me. Ɛno nti menhwɛ ma wo nneɛma bi nka adwaam. Asɛm a mebɛka akyerɛ wo yi, sɛbe

Asɛm yi te sɛ me gyidi ɛnyɛ yie. Wei deɛ sɛ sɛ me nkwadaa asɛm bi na woka kyerɛ me. Akwadaa na wɔdeɛ kɔtɔ ani yɛ wabaa. Sɛ dua kontonkye kuronkye n'anim bɛbɛ nyama no firi ɔnwomfoɔ papa bi a ɔda n'aba mu. Meyiyi wo afiri ɛsɛm. Pɛne nso kɔte kɔtu amansɛ so a wɔtɔ ɛsɛm. Yɛ a wobu nua gu wɔ so a meka ho agye ma no asi bɔne no. Hwɛ akua agospi no. Ɛfiri no wagyerɛ ɔde n'ani abɔ ne ho safohene no. Ɛyɛ dodoɔ prapra o. Dodoɔ prapra obi fie hwɛ so ma me obi fie ɛno so onyini.
Kofi asɛ wayɛ serious paa. Ei. Ah, na kyɛ sɛ mete waseɛ yi a kyɛ sɛ obi asi ne fie ɔmɛhwɛ so no Ano no ɛde fa ho agye yɛn sika. Ɛde sɛ brofo yi nkwasi adwuma na yɛayɛ yi o. O yɛ amoako adwuma, amoako adwuma. Wɔn otu bɔn ɔnam, tutu gu hɔ saa. Nti hwɛ yie. Dako dako dako fi wura no bɛba. Me de menim menim pefee. menim ɔba wɔ so ɔha na de wo tena fie ha wɔsi mɛma ne bɛtwe wotua ma hwan nti hwɛ yie sika na moayere mo a moyi gu moyi gu moyi gu no mehwɛ mo din sɛ yiaa na woni papa nti na mede wabɛhyɛ ha mɛka akyerɛ hwɛ yie ne wɔntwe sika bi a maakua bɔ so bi bio na dako dako dako dako
fofori wonim sɛ wonim baabi afiewura no wɔ a anim-anim yɛɛ yɛnkohu no na yɛma no nya aware sɛ yɛtua sika ama gɔspi. Wahu? Na yɛ wɔnhu sɛ yɛne yɛte fie a.
Me fiewura menim no, mebɛsuu gya ma mehwɛ nkwaa mu. Wo nipa pa nti na meyi wɔ sotire. Me de metia wo na asɛm a maka kyerɛ wo yi, akwasi, meka kyerɛ w'aso manka nkyerɛ w'ano. Wote? Nti wowɔ sika bi bɛdi me ba kua gɔspi bi mu a, fa to ho. Ɛsɛ dabi dabi yɛfiewura ne ba a wanya amane papa bi abɔ akyerɛ no piaw
brofori brofori ah, na kura gospi sɛneɛ kyɛ sɛ hwɛ soma me kɛkɛ na woyɛ ana wada no ho fie wura na wogye fie ho sika gu botom nti sandra de no nkɔmmɔ a mede baeɛ no yɛntumi andi o Sesei paa wopɛ sɛ wɔyɛ w'abrabɔ dɛn? Wo sɛ wotumi boa wo ho? Anaasɛ wonyɛ ready? Hwɛ, manya guy bi ama wo. Ɔno ankasa wɔyɛ nice guy ana sika so wɔ ne ho. Sika wɔ ne ho wobɛtumi ayɛ biribiara ama wo. Sandra, sɛ wankasa wogyina woyɛ nice girl, hwɛ wo body. Hwɛ, na hwɛ wo nofo. Waa hwɛ hwɛ hwɛ. Wei yɛ type a me maa paa ankasa. Wei nso so deɛ mayi na maa no ɔnyɛ small guy o. Sika wɔ ne ho na ɔyɛ nice guy so ɔbɛhwɛ wo. Nso me kaa me hu deɛ ɔyɛ wɔ ho biara.

Hwɛ! Fon yi ekura me yi. Wei Akwasi deɛ ni, ɛna Kwame so tɔɔ wei. Two ekura me. Mewɔ bi gugu me bɛɛde so koraa memfa nyɛ hwee. Wogye wo bankye abaa koraa wonkura bi. Ana wonyɛ ready sɛ wobɛ accept obi ama no ahwɛ wo sɛdeɛ wopɛ sɛ wohu wo ho? Anaa wonni future biara? Sandra, wobɛte mu ase a wei yɛ simple. The guy is ready to cater for you. Everything.
Wo de w'aka a mate, mɛdwen ho. Ah! Na wei nso yɛ asɛm a ɛwɔ sɛ wodwen ho? Woate ase a ka kyerɛ me na mehu deɛ mekɔ ka akyerɛ nipa me ne na ka biribi awie afe na wɔn san abɛdwen ho. Hmm. Sandra, wo a woyɛ yie mu o. Ana wodwen ho sɛe?
Nancy, Dɛ mede mmuaeɛ bɛbrɛ wo. Mfa mmuaeɛ mmrɛ me. Mese te aseɛ. Anaasɛ yei na wopɛ wɔ me. Bra kora me. Enti seesei no deɛ ɛrekɔ so yi, w'adwene paa ne sɛ ɛyɛ wo fɛ sɛ dan a ɛnte sei wobɛma no abɛka wuram? Adɛn na wonkɔyɛ dan yi wie? Eh? Meka dan yi ho asɛm a na ade ato ha. Meka a na ɔde ato ha. Nti sɛbi wontumi ne me nkɔ adwen koro mu. Wontumi me yɛ nkɔ adwen korɔ. Na wontie m'asɛm na wonkɔ dan yi mu. Eh? Sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi wo nua ne me. Me ne wo nyinaa firi yɛfono korɔ ɛba asase yi so. Na sɛ mese mekɔ akɔtena fie hɔnom a Gospi, ɔno hɔhoɔ no tumi ka kyerɛ me sɛ gye sɛ ɛneɛ mepɛ de a mehan dan no. Mebɛka kyerɛɛ wo a, wobu w'ani agu so koraa te sɛ kyɛ sɛ ɛmfa wo ho. So nti deɛ ɛkɔ so yi pɛ yɛ boapayɛ bi ɛna nti wayɛ w'adwene sɛ gospel no nti te nipa wɔ saa ɛdan no ho anaasɛ kyɛ sɛ me me me te aseɛ koraa ɛnyɛ yie. Kwame adɛn?
Ɔkɔ no, nea woka nyinaa mate, ɛna ɛyɛ nokorɛ. Na mmom no, ewiase, wontumi nyi wo nsono nto ngu, ɛnte sɛ ahaban ɛnyɛ dɛn, ɛnhyɛ mu. Nea woka nyinaa mate. Na ababaawa no, ɔyɛ wiemfoɔ ba, ohu. Na boa na mepɛ sɛ meboa no kɛkɛ. Pɛ na mepɛ n'asɛm nti na mepɛ sɛ meboa no. Nti biribiara nnim, nti yɛ a menkasakasa too much saa, eh? Me deɛ na nka mani problem sɛ wobɛboa no ɛsiane sɛ mpanimfoɔ se ade na ɛwɔ bi na awie bi na gya me kwan na wɔsan yɛ ho no kwan me nti wobɛyɛ nhwɛhan ama adi bɔne ansa ah memenya dan no a nka ɛdan a ɛbɛn m'adwuma mu no a nneɛma bɛkɔ wano wano ama me anka kyɛ sɛ mempere me ho mmerɛ me ho na masɔre ahomakye biara no a wɔ so wɔmpene ma mentena mu no deɛ gɛ yi yɛ yi ɛyɛ wo fɛ Ana wo mpena bi no no kana me nti. Ah!
Akɔnɔde asɛm na woka yi. Enti wohwɛ me sɛnea mesi te wɔ yi a gossip yɛ me mpena. Ah, mentumi nyɛ saa. Adɛn nti na ɔsɛ ɔdwen kɔ hɔ? Eh? Ɛnyɛ me mpena no na me like mepɛ n'asɛm kɛkɛ. Ɛna mepɛ sɛ meboa no ɛno ara that's all nti no yi w'adwene firi so ɔyɛ ɛna fie hɔ no a ɔte no ɔyɛ hɔ kamakama ɔdi hɔ ni nti no deɛ nti na ɔsɛ mekotu no mentumi nto no. Sesei ne nyinaa ne sɛ dan woyɛ na mekɔtena mu a wobɛtu.

Okay, woyɛ nice girl paa o. Wo ho afɛ. So, tumi hia bɛrima bi te sɛ me a obɛtumi asiesie o. Wate aseɛ? Deɛ na wopɛ a meme ntumi nya ma biribiaa wopɛ biaa meme tumi ayɛ ma wo. Wate aseɛ? Deɛ mehia wɔ ho ara ne wakoma ɛno ano. Ɔdɔ kɛkɛ. Fon na wopɛ mɛtɔ ama wo. Ɛdeɛ yi. Mɛtumi asesa wo hyɛ berɛ, w'ataade, wo ntaade hyɛ mu. So, mepɛ sɛ mekasa pii. Wate ase? Na dɛn na wohwɛhwɛ akyiri hɔ?
Sɛ me bra bɛto mu ase se a, ɛnyɛ papa. Wo bra?
Okay.
Nti wo deɛ mɛkɔ, why? Okay, but deɛ maka na ɛyɛ sɛ wodwen ho, why? Mm, waka na mate. Na ɛhwɛ ho so yie, why?

Wayɛ ho ma nyansa dwom na babɛyɛ no basaa ɛɛ kɔnyɛ saa ka maa ma pɛ ka wokɔ. Na sɛ wobaeɛ kura mɛkɔ. Woaba yi kura mɛkɔ. Me mede parazon adwaeɛ adwaeɛ twɛ no sɛ hɔ nyɛ ɛbɔn. Ɛne ɛkɔɛ ne kɔpɛ folda wɔta berɛ me na mefɛ twetwe so ma wo na ade wo katɛ abɛsɛ hɔ. Wowie a fa ɔdan ne table bra na fa bɛsi w'ani didi. Wayɛ tɔlɛt no wogyina hɔ nom no.

me saa sɛ waba ha na ɔba ha mu ayɛ ha tantaanta me nso meba ha mehu biribi a ayɛ tan bia hei bra kwa mede asɛm na akeka ne saa a yɛba yɛ sɛ wobɛda ne ho ani abɛyi asɛm yɛba wohu sɛ ha nyinaa yɛ tantaanta hwɛ baabi a nneɛma kora sensɛn Ei Jew barima, saa wo nneɛma no a woyɛɛ no fie nohoaa no kyere nneɛma tɔn dii a yɛpamoo yɛn no. Nyame aboa yɛn a wɔ bia ka kyerɛ wama yɛ baabi ase yɛ no. Wonsan de bi ama han na womma koraa wɔ baabi da. Gati me bɔ na nka wopɛ wo nko adan sɛ wo nko na bɛdwo dan wotrɛ mu ana? Aa gya sɛ mepɛ me nko ara me dan. Osu anka no sɛ mesɛ bia wo bɛda me ne me yere nkyɛn. Na wotumi fa obi agyapadeɛ bɔ ɔbo saa? Efie no nyɛ ne dea. Mesusu sɛ Menkaa sɛ mese o. Akua Guasu bi, wo bra a wɔde no afa baabi. Ei!
Hwɛ!
Wo sɛ ɔde wofi aburokyire na aba, ɛna wahyɛ hyɛ pɛɛ na ato ɔwɔ wɔ adwuma. Mimi ni adwuma bi a o, company na ɛno anie. Woyɛ nam didi ho. Ɔde aseɛ, eti na ɔde ba, na nka mabɔ atra, ada yɛ gɔta.
Mese bosome awie yɛ, na wɔfa ase na ɛba. Mempɛ sɛ ɔbɛba abɛto wo fie a, tu firi fie anim. Ei, mentu o.
Sika no a me makɔsra m'anim fifire de sika no abrɛ sɛ sidan ma me da biara wobrɛ me pictures no. Abena ho de adwuma no bi adu. Sakawa internet krɛkrɛk onyawa yi afro. Hello sister ni o. Ɛnna na wɔfɛ ni o. Hyia ɔfa. Eh, me me hwehwɛ me dan bi. Ɛdan ayera.
Ah, papa. woyɛ nɔma. Ah, hwɛ hwɛ hwɛ me nyamanpanyin a medi no meka me se nan
Disappear on the beat. Oka. Toki.